Enya yi mekpɔ le Biblia ya me, enyagbe ya me ma, wobe nasubɔ Mawua le gbɔgbɔ me kple nàɖe woƒe tamesusu ɖa le xexea me nuwo ŋu, be nàte ŋu asubɔ Mawu wòaɖe blibo wò, be nàte ŋu ase Mawu ƒe didiwo me. Eya gblɔm mele na wò. Yo nɔvi lɔlɔ̃we, medo gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe ava la dzi. Mexɔ se be mia ƒete mi fɔn la mese le mia si egbe medo vie mava xɔa ya haɖe be ne le dɔwɔ korona virus na be mi tsi aƒewo me sugbɔ. Fifia mia do vie ne akpɔ la mele park dzi nye ya vɔ park dzi la, ame, o ma kpɔ ame ɖeke o ŋdi me ya me do. Aha haɖe be nu viɖewo le asinye mawɔ le gbɔ me haƒe eh, mebe mato fi ne maxɔ aya viɖe kaka woaʋu shɔpwo ko la kema mege ɖe teƒeawo me. Ok, nu yi le nye be mele tsatsa le Biblia me alebe meva ke ɖe nya ɖe ŋu eya me makɔ fia le mɔ dzi. Mhm. Eh, mage ɖe me nye magblẽ game na wò akpa o, ta mage ɖe me. Mm, vɔ hafi ma yi ɖe akpedada ne yi na subscribers wɔ. Eh, ame yiwo le video ma le comment na. Mawu gã ne yra mi ne wòana dɔ na keke ta. Agbe ŋke mi be nui mi le wɔwɔ alo mi le fiafia le mɔ dzie nye be míaƒe susuwo me naʋu ne míakpɔ ŋgɔgbedede le míaƒe agbe me. Ne nyemeto gblɔ nya ya tututu le video susɔewo me kura tsɛ o ɖe, tadodzinyɔ ya mia míaƒe susu me neʋu, ne míakpɔ agbe vivi le agbe yi me míle me. Eya ta menɔ dzi, mɔ dzi va. Nya, like summary of all that I've been struggling for. Avu yiwo pete mele wɔwɔ le mɔ dzi, nye ƒe tadodzinyɔa kɔe ma, míaƒe susɔewo me neʋu, ne agbe nevivi na mí.

Míaƒe subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Mask ya le fu de nam vɔ edze be mable ha ɖe gbɔme ya me le ebe míaƒe subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Yi ɖe ɖokuiwò me ne nàbu susu be ee Katolik, Charismatic, Presbyterian churches Matsɔe be Mega Church, Dag Heward Mills kple Duncan William wɔe. Adjina Sarri kple tɔwɔe enye menye security guard le Adjina Sarri wo sɔlime kpɔ. Menye security guard na Adjin Asari le Dzowlu Junction. Makɔ akpa makɔ da ɖe mebe ɖe ebe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ wofia woa Mawusubɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Efia be mawusubɔsubɔ agbagbeawo dometɔ ɖe alo ŋutilametɔ ɖe ne nye Kristotɔ mekpɔ si o ɖe mele nyateƒea gblɔ na wɔe. Mawusubɔsubɔ agbagbeawo tɔ ɖe gbɔgbɔmetɔ le. Womegblɔ agbagbeawo tɔ na wò ɖo. Wo describe agbagbeawo tɔ abe xexeamenuwo. In other wise, gbɔgbɔmetɔ eya edze Mawu ŋu. Ta mitsɔ mía ɖokuiwo kɔ sa vɔ na Mawu. Eya medi be nàkpɔ ne nàbu tame tso ŋu. Ŋdi ya ɖe bia wò sɔfo be Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ eya nye ka ne wòade egɔme na wòe. Mayi ɖe kpukpui evelia hafi mava de wo fete gɔme. Kpukpui evelia be, Migazɔ

miaƒe tamesusuwo ƒe yeye wɔwɔ me. Nɔvi lɔlɔ, le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, dzi gbɔdzie, mimakɔ avukɔ kple ye ɖo o. Mele wò bia se be, ne wotsi na wò be nàtrɔ wò susu tso xexe sia me nuwo ŋu,

Ne nàbiam. Ne womegatsi na wò be trɔ̃subɔsubɔ gblɔm wole o, womeyɔ trɔ̃subɔsubɔ le fi o. Womegatsi na wò be afakaka ƒe nya gblɔm wole ao. Ne womegatsi na wò be dziku ele ao. Ye nya eve yi woŋlɔ le fi ɖe gbã verse one kpukpui enyagbe yi metsɔ le eme ebe mitsɔ mia ɖokuiwo kɔ sa vɔe na Mawu.

Nàkpɔ ga ne nànɔ agbe. Mhum, nàkpɔ ga ne nànɔ agbe. Aleke míawɔ akpɔ ga hafi míanɔ agbe? Edɔ míawɔ. Eya nye xexeamenuwo. No, womeyɔ fififi le fii o lo, womeyɔ adzodada le fii o lo, yi woagblɔ be adzodada gblɔwo le o, ao, nɔvi lɔlɔ̃, ye nya sue miniti woame eve yi medi be magblɔe na wòe ma, be yi ɖe Roma ƒe agbalẽ ta wuieve, kpukpu gbãtɔ kple evelia naxlẽ Bibliawo le asitrɔlinu eye amewo be afɔŋdzitɔ me le hehlẽ vɔ nya, nya yi le veviɖe nam eye anye ma me bracket na wɔe be Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ, Mawu subɔsubɔ ŋutilametɔ ɖe ye kae? Ne míakpɔe be ayea, ana ŋgɔgbe mía. Wobe nàde woƒe tamesusuwo ŋu, wɔ woƒe susu yeye.

Ne didi me vɔ ɖe, nu yi medi be nawɔe nye be nàgbugbɔ bia ɖokuiwò. Ele agbea me, magblɔ generally le Afrika, agbea sẽ ŋu. Agbe yi gblɔ mi le ɖe, esẽ ŋu. Sika, diamond, bauxite, uranium, wo fete wole mía si. Vɔ agbea sẽ ŋu. Mewɔ video ɖe nye mekpɔkpɔ va ya o. Be garden boy le teƒe ɖewo ɖe, wole fe xe na wo wu dɔktawo. Ebia ɖokuiwò be tsɛ ta ya. Ame yiwo mikɔ da ɖe ŋgɔgbe be wokplɔ dukɔ na mi ɖe ya nye namba one. Namba two, fifi la election period do. Ame sia ame le didi be no vote na yi. Míanɔ ŋkɔ ɖewo ŋlɔ le le kɔnawo me. Assemblyman kple eh, election nuka supervisors wo ava nɔ míakpɔ le kɔnawo me. Haɖe be yewoa ga nɔ dzi eme ta. Ao, woaza wo susu akɔ va yi vote. Woaza wo tame akɔ va yi vote be nakpɔ ŋgɔgbe le wòa gbe me. Dagbe ne va aƒea me na mi. Voter regi ne nyo vi ɖe na mi. Togo me ne vivi na mi. eya ku di agbea ne vivi na mi ne agbea vivi ya de mate ŋu anɔ zia dzi 100 years meka mi o gaddafi wɔe ɖe gaddafi mewɔe le libya wa ewɔe ɖe ta agbea ƒe vivi ɖe ya ele veve na mi nɔvi lɔlɔ biblia me ɖe ma nɔ ka me be ne kpɔ ɖe ko ŋlɔ ɖe verse gɔme. I've got some people, ame ɖewo le afuɔ, wo kɔ text ɖe kɔ le nye do ɖa le email wo kple nu ziwo me. Vɔvɔ me lo, mia nɔ me ka vivivivi. Enya nye me kpɔ le Biblia ya me, enya gbe ya me ma. Wo be na subɔ Mawuɔ le gbɔgbɔ me, kple na ɖe woƒe tame susu ɖa le xexea me nuwo ŋu, be na te ŋu asubɔ Mawu wa ɖe blibo, be na te ŋu ase Mawu ƒe didiwo me. Eya gblɔ me le na wɔ le mɔ dzi.